Chiegni uru nyikwa Ramogi e chenro marwa mar Riwruok Kitgi gi Timbegi. Akete e channel mar Corazon Explorer. Wendowa ma kawuono e studio nyalo nyisowa nying. Erokamano nyikwa Ramogi Ajwang' ma wan kodu ka. Nyinga iluongo ni Okinja Makamu, jaote guok. Ang'eyo ni oganda luo mathoth osebet ka winjo nyingano nikech asebet ka apuonjo luo kit timbegi e jo nam lolwe to kod nene chon lolwe television. E thuon wachwa ma kawuono wadhi timo chike matayo ot e thur gi dhako. Magi chike miyudo ka owetewa matin matindo awach ni nyi makoro wa sani ji wigi owil gi chike monego bed ni giluwo. Erokamano nyikwa Ramogi Ajwang'. Eh, Ramogi ne en jaduong' mariek kabisa. Koro niyudo ka nitie chike mane oketo ni tayo nyikwa Ramogi. Mamiyo wadak kod luor kod hera. To nitie chike mane oket ni tayo ng'ama or kadhi nyombo. tur gi dhako. Koro chike mwadwa wuoye gin chike ma sama koro iwuok dalau idwa dhi nyombo, koro iwuok dalau chike gi dwa tayi ni nyaka ichopi rangagi min odi bidonji od maro kendo ichak iwuod iwuogi od maro bichak iduog. To kapok wamiyogi chike, nitie yore mane Ramogi oketo, itero ot tur gi dhako. Ing'eni Jaluo kiwuog awuoga ni nadwach. Koro gin yore ma hawa matero or kir gi dhako. Koro eka wanyalo kedo gi chike. Ne nitie yo mokwongo matero ng'ato kir gi dhako en nyombo. Ma koro wadwa wuoye. Mano achiel, gi kwara mobi nyaka ng'e. Ma yore gi, idhi chopo apar to yoregi ema iluwo ka teri thur gi dhano. Koro yo mokwongo en nyombo, mano teri thur gi dhano. Yo machielo en nyombo, ineno nyombo, mano ema wakwongo wuoye. Aya, yo mar ariyo en liel, liel otimre thur gi dhako, idwari. Mano gi joluo ne wacho ni idhi loko e dhoot. Eh, eh, Nyombo bende iwacho ni idhi loko e dhoot nikech gin gik mibule gweng'. Nitie nyombo makwongo wacho, nitie liel, haya moro nitie ma adhi neno dala. Nikendo ka nyako pod en ka kwargi, koro wuon gi ogoyo dala. Koro idwaro oche mondo odhi odonj e dala. Koro mano mano mar adek, mano bende nyalo timo. Haya, machielo be nyalo teri kidhi yali thurgi dala. Ing'e nitie buche mane iluoke, ineno kaka iyaloga buche e Kenya e wach mar dhako, wantie kod magistrate court, court ma Homa Tir, aeto wantie kod high court, wan gi supreme court. Koro ing'eni ka ng'ato ochwanyore gi dhako, to Ramogi ne dwaro ni mondo olu gine, process, ginene, chenrono mag court waluongo ni doho. Koro mokwongo, ka dhako ochwanyore gi chwore, titere e magistrate court, ma law court. Koro e magistrate court en kama iwuothe ma dhako bet kod owadgi piny, to giyalo ni to ang'o makelo koko, to kwe bedie. Kotamre kanyo kata oyalo nyako marach, kata dichwo oneno ka bura mayuoche dhako neno ka bura mayuoche oyalo ne nadwa dok korka wadi e oyale ang'aya nopiende to wuo maber to yie ne apil e high court koro high court en jonyuol koro tero report ni jonyuolne nya jonyuol wuoyi Koro jonyuol wuoyi bet piny, jaduong' bet piny to luongo jowadgi to yalo to ang'o matimre ga Kasumba Mwal koni? Ang'o ma ok gidak gi nyang'ane e yo makare? Koro iyalo kanyo. To ka kendo gima iyalo cha ochako onwore timre atima, to koro itere Supreme Court. Koro Supreme Court en tur gi dhano. Koro bura dhi tur gi dhano. Koro mano be yo machielo manyalo tero dichwo turu gi dhako kidhi yalo. Jaduong' kapok wadhi mabor, iyudo ka sani ng'eny keny ma nyiwa donje. Dhawo wuok e kinde gi chwore, ng'eny gi iyudo ka ok gidhi ir minegi kata mine chwogi. Gin giringo gidhi dalagi, gidhi yal chwore korgi. Be en gima kare? E- En gima kare to chik luo dwaro ni mokwongo. e chal- Onego oyale dala oyale ka- kuma odake. Eh. To ineno ka chike luo gi gibe gi chala chala gi ma mata sirikal. Nikech onge kaka inyalo chwanyri kod ng'ato kiringi dhi Supreme Court loyali. Mm. Joka biro duok ni dogi e doho matin. Koro emomiyo idwaro ni sama ochwanyre kod wuore kata jaode kata mana gimoro chande e dala todhi magistrate koti ma en iye wuoche koro wuoche ne gi mayal ing'e ni gigi ne miyo ng'ama miyo dak gi yuore maber koneno yuore koloso gimoro to wacho ni semeki ang' ikali ma dhi chaye to ang' abulo gweno moro ka idhi icham yo but gweno ing'e ni but gweno to ka ka ng'ama dhako obulo dala to pod odak ka jaduong' ka wuon gino jaduong' ok Owacho ni odak dala gi chuore. Koro kobulo gweno to buch gweno ok dhi malo. Yuoche ne ema chamo. Koro be onyalo ga luongo yuore. Koro mano kaka joma chon ne ngerre gi yuore to bende kendo yuore no ema opakre ni an an yuor ng'ane. Mondo ka pur olemo to yuore ni neno kaka yalo. Ah, in mirach ga. Ing'e ni owadwa isi mirach ga. Jasore ni ing'e ni ago chon. To ok wabi weyo mondo ichandi nyaka in ka. Koro iyudo ka gigo ne miyo ng'ato dak gi yuore maber. Koro penjo mipenjo no ok en gima ber mondo oring oter report thurgi. Kata kotero thurgi to onego jo ka nyise ni aa, be nisebetie gi juoche ni piny? Bura no nodhi nade? Jogo noyalo wat an pod aneno ka jaoda Osiri gi nindo ne oko mang'eny. Wach oter wach kuom jonyuolne. Koro otamo nyaka jonyuolne. Koro emomiyo naringo abiro koni. An ok anyal dak. Acha, kech yore manene, kata omer mang'eny, nyithindo nindo kech, koro aneno ka ngima nyithinda biro kethore. Koro aneno na joluo ne ogo ngero chon ni rabuond umbo isiro chon. Koro aneno ni aring chon kapok wanyuolore kode mang'eny. Koro ka bur odhi kucha to iluongo ng'ani to ng'ani bende wuok kod owetene. To kaber to onego odhi nyaka gi ng'ama oluongo ni wuon gi. Mabiro tayo bura, ing'e ni sama bura nikacha bende To burano be nyaka wanyis nyikwa Ramogi ni sama okete kacha, ikelo chae, chiemo be uchiemo, uwuo maber to ka koro bura owuok ni tap, koro en bura matek. Be iseneno bura ma Ila oo. ma dhako? Aha, e or be nitie, jomoko nyalo penjo ka be or iriambo. Ore iriambo bichwade kata ore nyalo dong' kata ndike nyalo dong' kata apiko. Chik luo mago ne giyie. Keche ng'ato aneno ni ketho nyargi koro dakika mogik tidwa kelo ne gine. Koro kidhi yali mano be en achiel kuom yo matero ng'ato neno dala aparo ni wasewuoye. Ae moro be kendo machero ng'ato chuny gi dhako en lawo dhako. Ichwanyre to a mano to koro ok bura. Ichwanyri achwanya to koro ibiro ombri niya, min oda ne oweya gi nyithindo koro kaka akonyra onge koro abiro ne in.